Әйе, нәкъ җырдагыча, унике айга бер килә ул ямьле Сабан туй бәйрәмнәре. Быелгы милли бәйрәмебез аеруча көтеп алынган. Узган елгы хәлләрдән соң халык җыр-биюле мәйданны, уен-көлкеле Сабан туй ярышларын сагынган. Республикабыз бөтен дөнья буйлап милли бәйрәмебез атлый. Шулар арасыннан иң зурлары 19 июньдә Ярчаллы шәһәрендә һәм инде 26 июньдә баш калабыз Казанда үткәреләчәк. Ә менә 20 июньдә Апас районында тагын бер зур вакыйга көтелә. Ул бик күп еллар рәттән үткәрелеп килә торган театр артистлары Сабан туе. Быел үткәрү урыны итеп нәкъ менә Апас районы сайланган. Һәм бу турыда сөйләшү өчен без студиябезгә кунак итеп, бу бәйрәмне оештыручы, Тинчурин театры актеры, Татарстанның атказанган артисты Алмаз Фәтхуллинны чакырдык. Хәерле көн! Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шат. Хәерле көннәр, Раил, хәерле көннәр. Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар!
Радио тыңлаучыларның исләренә төшереп үтик, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара, студиябезнең телефоннары 555-55 13 яки 555-55-14, Казан коды 843, шулай ук безне интернетта trt сызык tv нокта ру адресы аша кереп, онлайн карап һәм тыңлап була. Узган елларда инде Алмаз әфәнде уникенче-унөченче июнь көннәрендә республикабыз районнарында һәм авылларында Милли бәйрәмебез үткәрелде. Сезгә дә, миңа калса, үзегезнең туган якта үткән Сабан туйда катнашу, катнашу ук булмаса да, туганнарны күреп килү һәм инде аралашу мөмкинлеге булгандыр? Әлбәттә, әлбәттә, Сабан туйларны күреп, кунак булып, ял итеп килдек. Районныкына өлгереп булмаса да, авылда, Олымишәдә, Теләче районы ннан бит инде мин, Теләче районы Олымиша авылын Сабан туенда булырга туры килде. Бик матур оештырылган иде. Туганнар белән күрешеп, Шунда биеп, җырлап дигәндәй, сабантуй карап, шулай итеп ял итеп килдек. Көрәшкә кермәдегезме? Көрәшкә, беләсеңме, Раил, безнең якта көрәшчеләр бик каты. Көчле көрәшчеләр безнең Олы Мишә авылы ул. Элек-электән көрәшчеләр белән дан казанган авыл. Бездә сөлге тота белмәгән кеше юк. Балалар арасында да, өлкәннәр арасында да, егетләр арасында да Анда дөресен генә әйткәндә безгә рәт юк хәзер. Шуңа күрә көрәшкә кереп тормадым инде, карап кына читтән генә. Менә без театр артистлары Сабан туенда үткәреләчәк көрәш турында әле аерым сөйләшербез алга таба. Димәк, сезнең былтыр инде батыр булып калуыгыз, әле туган якта үткәрелгән Сабан туйда батыр булып калуыгызның да сере ачылды, димәк. Әйе,
шулайдыр да, былтыр түгел инде, Пандемия булды бит, өченче, Әйе, әйе, әйе, гафу. өченче ел 2019 елның 17 августында туганым, әй, туган як Теләче районында инде уздырыл- уздырылды Сабантуй. Мин анда баш батыр булып калырга, Аллаһ Тәгалә ярдәме- ярдәме белән баш батыр булып калырга туры килде. Сабантуй Теләчедә, менә сүз уңаеннан әйтеп узыйм әле, бик яхшы оештырылган иде. Безнең театр бит инде оештырып йөрүче аны Фәнис Мөсәгыйтов башлап җибәрүе белән 2005 елдан оештырыла инде. Беренче заман Ялдермештә булды. Менә соңгысы Теләчедә. Теләче районында инде баш батыр булып калу инде ул бигрәк тә күңелгә рәхәт. Якташлар алдында, туганнар алдында дигәндәй, Сабантуй бик яхшы оештырылган иде. Аның ул вакытта элеккеге безнең баш район башлыгы Илдус Фатыйхович, аның урынбасары Айрат Гыйльванович Фатхуллин һәм башка җитәкчеләр бик яхшы оештырганнар иде. Сабантуй искитмәле безнең театр җитәкчеләре аны хәзер дә искә алып сөйли, чөнки аларга анда вак-төяк мәшәкатьләр белән шөгыльләнергә туры килмәде диярлек, шулкадәр уйланып эшләнгән иде. Бик күңелле узды, дөресен әйткәндә. Чыннан да инде без шушы Сабан туйның тарихына да кагылып киттек. Инде ул 2005 нче елда Биектау районында Әлдермеш авылыннан башланып киткән иде бит беренчесе. Миңа калса, сез анда ел саен шулай ук катнашып киләсез, бер елында калдырганыгыз юк болай Сабан туйны. Хәзер соңгы елларда калдырабыз инде, беренче Әлдермештә башланган елларны ул вакытта безнең зур призлар юк иде, хәзер машина куела башлагач, ничәнче елдан башланды икән ул? Батыр калган кеше биш Сабантуйны уздыраннары көрәшми. Шуңа күрә Тәртибе шул. ел саен көрәшеп булмый.
Менә мин хәзер 2019-да батыр калдым. Миңа биш Сабантуйны уздырырга кирәк. Аннары көрәшәсең килсә, рәтең булса, 50 җиткән булса, кереп тагын көрәшергә мөмкинлек бар. Чыннан да, инде бу Сабантуена, театр артистлары Сабантуена зур бүләк куела, ул да булса, машина. бирелә Сабантуйның абсолют батырына. Әйе, бу инде, сүзеңне бүлдереп әйтәм, Раил, сүз уңаеннан р- рәхмәт әйтеп китәсе килә. Безнең президентыбыз артистларны, аларның Сабантуен шулай зурлап, шундый зур приз, кыйммәтле приз куя ничәнче ел рәттән. Рөстәм Нур, Нургалиевичка рәхмәт сүзләрен белдерәсе килә, мәдәният министры Әюпова Ирада Хафизяновнага. рәхмәт сүзләрен белдерәсе килә. Алар ярдәме белән шундый кыйммәтле зур бүләк куелам Сабантуйга. Һәм инде бу көрәшчеләргә бик яхшы стимул. Әзерләнергә яхшылап, шөгыльләнергә ел буе. Бик тә күңелле. Менә чыннан да соңгы ел батырлары булып калганнар арасыннан без Камал театрыннан Минвәли Габдуллинны, Курчак театрыннан Юрий Чуктиевны һәм инде Кариев театрыннан Илдар Әхмәдуллинны Һәм безнең янда, безнең студиябездә утыручы Татарстанның атказанган артисты Алмаз Фәткуллинны беләбез. Көрә шушы театр артистлары арасында да шундый мәйдан тотарлык көрәшчеләр, димәк, бар дигән сүз.
Әлбәттә инде, без дә бар, сөлге тота белмәгән кешеләр түгел, бер, беребез дә диярлек. Мин үзем яшь чактан инде ярышларда район сабын район ярышларында катнашкан катнашып үскән кеше кеше инде көрәшче дип зур итеп әйтерлек түгел инде аннары менә бу театр сабан туйлар оештырыла башлагач инде яңадан искә төшереп билбәлиләр инде алар сабан туйларга чыгарып безнең бакайдыр көрәшчеләр бит зур веслы шектиев юрылар алар хәзер дә көрәшкәлиләр әле аннары менә безнең театрдан харис хөснетдинов быел фаворитларның берсе дип әйтер идем, Мизәлә егетләре белән бергә. Мин инде менә ике тапкыр баш батыр кал, булып калырга язды. Тагын менә көрәшчеләр анда безнең театрдан Рөстәм Гайзуллин, Илнур Байназаров, Илфак Хафизов менә әзерләнеп, үзбисларында көрәшеп, дөресен әйткәндә, яхшы гына әзерләнеп яталар. Әзерләнү дигәннән бу максатчан шулай алып барыламы? Сезнең театрда билгеле бер спорт залга йөриләрме алар, ничек? Спорт залга ансы спорт залда безнең теге маталар җәелгән спорт зал юк инде. Элегрәк елларны бер булган иде, аннары костюмер урын костюмер сихана урын җитмәве сәбәпле без аны костюмер костюмер белән тутырдык. Ә болай кем кайда мөмкинлеге бар инде. Ул бит инде көрәшкән анда физически подготовка русча әйткәндә, йөгерәсең, башкасын эшлисең, һәм инде кемнең кайда мөмкинлеге бар, тренерлар белән очрашып, көрәшчеләр белән очрашып, маты булган җирдә, келәмдә шулай әзерләнәләр инде кем. Аны дөресен әйткәндә көрәшчеләр әйтеп тә бетерми инде. Кайсыдыр ел буе әзерләнеп ята шыпырт кына, кайсыдыр ике ай дигәндәй, кемнең ничек мөмкинлеге бар. Менә шулай да сорыйм әле, көрәшү авырракмы яки сәхнәгә чыгып роль башкару, образ тудыру кыенракмы?
Алар инде икесе дә бер караганда җиңел дә, авырлыгы да бар. Аларны тек чагыштырып, роль рольнең инде зур роль бигрәк тә Халык алдында бит инде төп роль булса, ничек килеп чыгыр икән дип, уйный башлаганчы борчыласың, репетиция вакытларында борчыласың, булдыра алырмы микән дип, теге канәгать калсын халык дип, тәнкыйтьләр булмас микән дип, көрәшкә чыкканда инде, келәмгә чыкканда шулай ук мин үзем шәхсән, эй, бер-ике генә кругны булса да узып, усам ярар идеп чыгам келәмгә. Теге ниндидер, менә беренче урында калып, баш батыр калып, җиңү яулаганда машина алырга дип алай итеп кайтсаң, җиңеләсең дә, эчтә яндыра да. Шуңа күрә теге кием хур булмыйм, ят булмыйм дип, бер ел ике курп булса да, үз весымда приз урынга кала алсам да әйбәт булыр иде дип кайтам үзем.
Быел инде Сабан туе Апас районында үтәчәген әйткән идек. Без аның, әлбәттә, менә чыннан да хәтерлибез, Әтнә районында, Теләче районында һәм инде Саба районында үткән чакларында әлеге Сабан туйларыннан шулай ук репортажлар да әзерләгән булды. Быел ни өчен Апас сайланды соң?
Быел бында бит инде безнең театр директоры Фәнис Мусалитовны Фәнис Наилевич оештыра аны. Мин дөресен әйткәндә генә ансын төгәл белеп бетермим. Фәнис Наилевич үзе чыкканмы, алар чыкканмы? Әлбәттә, театрларның сабан туен үзләрендә уздырырга кайбер районнар ашкынып тора. Ул бу инде бигрәк тә халык өчен дә күңелле бит инде. Бөтен театр, бөтен Татарстан театрларының артистлары килә, алар белән аралаша алалар, якыннан күреп, сөйләшә алалар, аларның ярышларын күрә алалар. Бу бик тә кызык, күңелле була бит, башка Сабантуйлардан аерым аларак та. Шуңа күрә моны бик теләп оештыралар. Менә сүз уңаеннан рәхмәт әйтеп киләсе, китәсе килә Апас районы башлыгы Рауил Хисаметдин Фәрит улына. аның урынбасары Хантимеров Линар Тәлгать улына, аппарат җитәкчесе Нуриева Руза Викторовнага, алар оештырып йөри. Сабантуй шулай күңелле булыр дип ышанып калабыз. Матур булыр. Кунакка килегез. Апас районында яшәүчеләр, башка күрше-тирәдәге районда яшәүчеләр, Казаннар, кем килә ала, ерак түгел, машинага утырдың, сәгать унбердә башлана. Бик матур Сабантуй булырга охшаган.

Кайбер артистларны анда биш ел да күрмәскә мөмкин. Әгәр дә фестивальләрдә очрашабыз, инде гастроль булса, кайсыдыр, мәсәлән, Әлмәткә киттек, анда очрашырга мөмкин. Шулай бит, бөтен бер елда бөтен җиргә гастрольгә йөрмисең, бөтен районнарга. Ә инде монда бит бөтен театрның артистлары килә, без анда теге елга бер тапкыр күрешеп, Хәл-әхвәлләрне сорашып, тормышларны сөйләшеп, бу инде артистлар өчен дә бик күңелле мизгел. Теге ел саен күрешеп тору, очрашу. Аралашу.
Аралашу, ие, иң мөһиме аралашу. И матур итеп шушы Сабантуйда ярышу. Бик күңелле инде. Һәм инде бергә укыган кешеләрне күрәсең, бергә сәхнәдәшләреңне күрәсең. Безнең
шул ук яшьтәшләр, однокурсниклар бит инде төрле театрларда эшли. Аларны бит ел саен ай саен күреп тормыйсың, менә шунда очрашасың, сөйләшәсең. Һәм инде алар бит әле махсус җыелып бергә киләләр һәм Әлеге Сабантуй театрларның парады белән башланып китә бит. Үзләренең һәр театрның үз әлеме була, үзенең артистлары белән чыгалар. Тагын башка ниндирәк конкурслар, ниндирәк ярышлар, бәйгеләр үткәрелә әлеге Сабантуйда?
Бездә шулай итеп уздыгыз инде, һәрбер театр үзенең киемнәре белән, Футболкалар анда, төрле-төрле һәрбер театрның үзенең спорт киемнәре. Әзерләнеп киләләр, флаглар белән парадлар ясап, бик матур ачыла ул гадәттә. Быел да шулай булыр. Аннары инде уеннарга килгәндә, шул башка Сабантуйлардагы кебек үк урын уеннар инде, аермалы буларак анда ул гадәттә күңеллерәк була бераз. Бездә инде аркан тарту бик күңелле бара инде анда, артистлар зур-зур татар Татарстанның халык артистлары чыгып аркан тартышу бит инде күңелле бит инде. Театрлар арасында аркан тартышу бигрәк тә. Көрәш, көрәш инде әлбәттә шулай ук бик кызык бара. Аннары шул бию марафоны бар бездә. Артистлар анда менә вакыт кем күпме бии ала, җиңүче. Ярты сәгатьтә биергә мөмкиннәр, бер сәгатьтә биергә мөмкиннәр. Аннары инде җөгерү, катыктан акча эзләү, таяк тартышу, Киенте белән чиләк белән су ташу, йомырка белән кашык, кашык белән йомырка күтәреп җөгерү, капчыкта сугышу, капчык киеп җөгерү.
Гомумән, үзенә бер күрә күңелле тамаша. Бүгенге э, тапшыруыбыз э, инде исегезгә төшереп үтик, хөрмәтле радио тыңлаучылар, турыдан-туры эфирда бара. Инде безгә бер шалтыратучы бар дип хәбәр итәләр. Әйдәгез без аны тыңлап китик, тоташтырыйк. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Әссәламәгаләйкем, хәерле көн димен, бу Чаллыдан Анурбик бабай инде. Әйе, әйе. Менә бик белә игътибар белән әнә былтыр да әйткән идем, менә бу Сабантуй бит инде артистларныкы, кем әйтмешли бу классический иң, иң яхшы булырга кирәк. Менә сүз ис, шул исәптән менә быел Туган телләр елы буен ис, дә искә алып берәр теге сүз көрәштерү, элек бездә чәчәннәр дигәнме, тапкырлы сүзләрме, шуның кечти генә булса шул турыда әйтсәгез бик матур булыр иде, кабатлыйм бит, элек Безнең халык электә бүтән сүзләр дә бар аларны, чеченнар, акыннар һәм башкалар. Аннары тагы төп сүзеп тагы кабатлап әйтәм, бу сүзләрне э, видеода кала ни, ниләр ярышлар гадел булсын иде. Менә мин карадым бер районда Э, бер иксен ярыштырдылар, иксенә дә бер төрлек әйбер бирделәр. Ул бит инде ни түгел, мәсәлән, анда су күтәреп йөргәткәннәр дә, чиләк кенә дә. Иксенә аны бит чакына үлчәсеннәр, нитсеннәр. Бер гади теге галочка гына булып калмасын, ие, рәхмәт. Рәхмәт яусына Нурбек абый, үзегезнең фикерләрегезне белдергән өчен. Чыннан да инде бу э, менә безнең оештырылган тапшыруларда да әйтелгән фикер иде, менә чәчәнлек, гомумән инде театр артистларына хас ниндидер җор теллелек, э, шушындый ярышларда эшләү тәкъдиме бар иде. Без менә әлбәттә алга таба да театр җитәкчелегенә җиткеребез әле. Э, безнең тапшыру узарбыз әйтеп узарбыз шундый тәкъдим булды дип кызыклы бит чыннан да менә сезнең бит бардыр да мин теге белеп тә бетермим оештыру комитетында үзем юк чыннан да театр артистларының төп коралы ул сүз ул әлбәттә ә инде гаделлеккә килгәндә ул безнең ярышлар гаделлек гаделлек белән уздырыла инде анда теге Бүләгендә генә хикмәт түгел, анда артистларның теге иң мөхиме катнашу, әйтәм бит, шаярып, күңел ачып, шундый безнең шундыйрак нидә бара инде ул. Рухта. Шундыйрак рухта бара, әйе. Без теге шул хәтле приз өчен дип генә катнашудан түгел.
Чыннан да тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә. Студиябезнең телефоннары 555-55-13 яки 555-55-14. Казан коды 843 бүген безнең студиябездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Алмаз Фәтхуллин. Тинчурин театрындагы башка яңалыкларга да кагылып үтик. Инде хәзер сезон ябылырга әзерләнә. Әлбәттә, Тинчурин театрында сезонны яңа премьера белән ябу ул матур бер, күркәм бер традициягә әверелде. Һәм инде 30 нчы июнь көнне сездә яңа премьера, ул да булса Әгъләм, галәм дигән спектакль, бу турыда безгә сезнең театрның яшь актеры, сезнең сәхнәдәшегез Салават Хәбибуллин сөйләде. Әйдәгез аны тыңлап үтик, ул безгә Мөдә, Мөдәррис Әгъләмгә багышланган Әгъләм, галәм дигән спектакльнең үзенчәлекләре белән таныштырыр.
Хәерле көн, Татарстан радиосы, хәерле көн, Раил, хәерле көн, Алмаз абый.

Һәм инде, әлбәттә, әйтеп китәргә кирәк, әлеге спектакльнең режиссеры, Туфан Имаметдинов, әлеге спектакльнең рәссамы, Лилия Имаметдинова, бию куючы, хореографы, дип әйтик, Марсель Нуриев, ут кую буенча рәссам, Алтын битлек Россия милли театраль премиясе лауреаты Илшат Саяхов. Һәм инде, әлбәттә, спектаклебездә театрыбызның яшь, талантлы, дәртле егетләре, кызлары катнаша, алар, Муса Җәлил исемендәге республика премия лауреатлары Резеда Сәлахова, Артем Пискунов, театрыбызның яшь артистлары Зөлфәт Закиров, Айсылу Мөсәлләмова, Салават Хәбибуллин, Айдар Фатхрахманов, Эдуард Никитин, Альбина Гашигуллина катнаша. Ни өчен без Мөдәррис абыйның иҗатына тукталырга булдык, чөнки аны барлык шагыйрьләр, барлык Мөдәррис абыйның замандашлары дип әйтик, Тукай бабабыз белән чагыштырган. Ни өчен диярсез? Чөнки, чыннан да, Мөдәррис абыйның шигырьләре бик әһәмиятле, бик үзенчәлекле, ачык һәм инде, әлбәттә, җиңел итеп укыла торган. Без инде әлеге спектакльне музыкаль шигъри спектакль дип атадык. Әлбәттә, без әлеге спектакльдә биюләр, хәрәкәтләр аша Мөдәррис абыйның шигырьләрен сөйличәкбез. Бу инде безнең яшьләр өчен бик зур яңалык дип әйтим, чөнки әле безнең мондый шигъри спектакльләр чыгарганыбыз юк иде. Бу чынлап та пластик басымнар белән эшләнә торган спектакль дип әйтик. Бик күп һәм зур көч куела әлеге спектакльдә. Һәм инде әлбәттә әлеге спектакльне карагачтан соң инде халык үзенә, яңа шагыйрьне ачыр дип уйлыйм, чөнки Мөдәррис абыйны барыбыз да белеп бетерми. Һәм инде кем өчендер ул, әлбәттә, яңа шагыйрь буларак ачылыр һәм инде Мөдәррис абыйның шигырьләрен укучылар күбәер дип әйтик. Шулай ук Мөдәррис абый Әгъләмовның иҗатыннан аның бер шигырен дә укып китәсем килә. Шигырьнең исеме Хөрмәт итәм дип атала. Хөрмәт итәм дусларымны, гел үзгәреп торсалар да, Хөрмәт итәм, кайчак күңел кайтарырлык булсалар да. Хөрмәт итәм сөйгән ярны. Сөйгән ярны ярату аз. Әгәр хөрмәт булмый икән, тигез күреп яратылмас. Хөрмәт итәм үземне дә. Сөеп йөргән кыз баланы, кыз баланың газиз җаны әллә шуңа кузгаламы? Хөрмәт итәм сабыйларны. Әзер торам тезләнергә, үземне саф күрер өчен карыйм сабый күзләренә. Хөрмәт итәм өлкәннәрне. Тик теләмим баш ияргә. Баш болай да иелә ул. Баш иярдәй кешеләргә. Инде сүз азагында нәрсә дип әйтәсем килә, утызынчы июнь көнне

Һәм инде, әлбәттә, үз-үзегезне саклагыз. Очрашканга кадәр.
Утызынчы июньдә Тинчурин театрында булачак Әгълам Галәм спектакле турында безгә театрның артисты Салават Хәбибуллин таныштырды. Тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә һәм безгә тагын бер шалтырату бар, дип хәбәр итәләр. Әйдәгез, тоташтырыйк. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз. Хәерле көн, сез эфирда.

Залларны тутырып килү елы дип тә әйтергә була. Һәм инде Тинчурин театрында да матур-матур премьералар куелды. Сезон ябылырга тора. Ниндирәк нәтиҗәләр, ниндирәк йомгаклар ясарга мөмкин, Алмаз абый? Нәтиҗәләр, Аллага шөкер, мондый бу шушы әйтеп уздыгыз бит, авыр хәлләрдән соң шулай аякка басып яңадан эшли башлап бик уңышлы дип саныйм. Без көз көне

Сәйдәшнең автобиографический спектакле Резидә Гарипова куйды. Луиза Янсуар язучы фестивальләрдә катнаша, бик мәгънәле спектакль дип әйтерим. Һәм инде менә хәзер менә премьер чыгачак. Аннан инде менә утырдылар. Салават Юзиевның Кияү урлау дигән Регина Саттарова куя. Режиссеры яшь режиссер. Бу безнең сайлап алынган спектакль. Бездә апрель аенда лаборатория булып узды. Биш режиссер, биш спектакльдән яртышар сәгатьлек кечкенә генә отрывклар куеп, спектакль куеп, без анда икешәр-өчәр роль уйнап шулай показлар булды безнең. Менә шуның нәтиҗәсе белән Хәзер Кияү урлау дигән спектакльгә утырдылар инде. Көзгә монсы көтелә. Әлеге спектакльне, әйтик инде, тамашачылар үзләре дә сайлауда катнаштылар. Һәм инде әле тагын бер зур чара булып үтте театрыгызда. Ул театр журналистларын һәм инде театр белән кызыксынучы тамашачыларны шулай ук укытып чыгардыгыз, дип әйтергә кирәк, махсус лабораторияләр үткәреп. Алдагы сезонда, димәк, сезне тагын ниндирәк спектакльләрдә, ниндирәк премьераларда күреп булачак?

Без Сакчаны үзебез бакчада да, авылга да, бәлки диңгез якларына да әйләнеп кайтып булыр дип өметләнеп торабыз. Тагын да катлауланып китмәсә вазгыять. Шундый зур планнар белән яшисез. Инде бу планнарыгызның тормышка ашуын теләп калабыз. Исән имин җәйләрен үткәреп, матур иттереп яллар Хәерле җәйләр булсын.
Әйе, көч туплап.
Э, инде без тамашач э, тамашачыларның һәм инде радио тыңлаучыларның исләренә төшереп үтик. Бүгенге тапшыруыбыз безнең Театр артистлары Сабан туена багышланган иде. Ул кайда, сәгать ничәдә үтәчәк?
Кабатлап әйтәбез, Апас районында егерме нче июньдә, ял көне, сәгать унбердә башлана бу безнең чара, күңелле чара. Тантаналы ачылу белән башлана. Анда инде милли көрәш, милли уеннар, Татарстанның халык, Россиянең халык артистлары катнашында. Мондый хәл елга бер генә була.

Без сезнең белән, әлбәттә, җыр тыңлап саубуллашыйк әле бүген. Ул Мәдарис әгълам шигыренә композитор Риф Гатауллин иҗат иткән Серле йөрәк дигән җыр булсын, аны Гөлзада Сафиуллина һәм Рамил Миндияр башкара. Хәерле сәгатьтә сау булыгыз! Сау.